mixo lowunene maxaka ya mina varhandziwa eka kreste yesu laha a ni ri koku sunguleni a ni twa onge a ni twali kahle um ni lava ku hundzisa mhaka leyi ni nga yi vulavula ka vhidiyo leyi ya ku sungula um mhaka ya nyimpi leyi hi nga langutana na yona leyi um muprofeta amos a nga yi vulavula eka buku ya yena amos 8 verse 11 laha yi vulavulaka hi ku emasikwini ya makumu xikwembu ku vulavula jehovha yi ri masikwini ya makumu ni ta pfumelela endlala e, e, emisaveni hinkwayo a ku nga ta va ndlala ya swakudya a ku nga ta va ndlala ya vuswa na xinkwa a ku nga ta va ndlala ya vuphuza kambe ku ta va ndlala ya rito ku ta va ndlala ya evhangeli E hi hina lava sweswi eka xinkarhi lowu hi nga le ka wona ni nga vula ni ku we are the lucky generation but at the same time we are the unlucky generation hikuva swilo leswi swi taka swi ta ba vhangeli swi ba eka nkarhi lowu hi nga le ka wona la swi require-aka ku vanhu va yima va twisisa ku what is a warfare hi le nyimpini vazalwana loko hi vula ni vulavula hi nyimpi ni vulavula hi ku loko bibele yi ku emasikwini ya makumu hi wona hi hanyaka wona ku ta va na ndlala ya vhangeli ku ta va na ndlala ya rito hayi ya xinkwa na swakudya ku ta va na ndlala ya vhangeli ivi loko yehla na yo yi ri tintombi na majaha va ta suka evupeladyambu va tsutsuma va kongoma e, e, e, va ta suka evuxeni va tsutsuma va kongoma evupeladyambu va lavana na vhangeli kambe a yi nga ha ta kumeka hi marito man'wanyana hi vona nyimpi leyi yi lwaka na yoho um malandza ya xikwembu vafundhisi va hlaseriwe ngopfu laha u kumaka loko u ya ticourt ku na ticourt mfundhisi u etlele na n'wana wa wa youth kerekeni mfundhisi u kumise munhu khwiri handle mfundhisi this mfundhisi that na ha ku lava ku vona video yin'wanyana ya hala kaya ebush um mfundhisi un'wana na yehe ku na manyala man'wana a ma ri ku endlekeni kokwalaya hi nga hatlisi hi jaja ku jaja nkarhi wu nga se fika a swi laveki a hi hina futhi hi fanelaka hi jaja lava nga ta avanyisi va va ta avanyisiwa hi xikwembu tsundzuka loko moses a humesa maisrayele gibita xikwembu xi vulavule meseji wun'we lowu nga straight and accurate i ri moses famba ni twe ku rila ka vana va mina gibita famba u ya u ya va humesa u va yisa tikweni ra kanana hi marito man'wanyana xikwembu xa swi tiva ku va ya kanana mara a swi vuli ku loko se va fambile va ya fika kanana mara still ku fika kanana a swi vuli ku va le tilweni kanana ku na lava nga fika kanana va joha ku na lava nga johela xikwembu xikwembu xi va panica va ri etikweni ra xitshembiso ra ntswamba na vulombe hi marito man'wanyana loko u ri kanana a swi vuli swa ku se u le tilweni wa ha boheka ku tirha u tirha ntirho wa xikwembu loko u ri ndzeni ka kereke a swi hlayi swa ku se u nghenile tilweni ka ha ta va na rifu endzhaku ka rifu hi vula ku nga ta va na ku avanyisiwa ku u ya kwini wena so leswi ni leswi vulaka i ku as a minister of the word um muchumayeri wa vhangele Ni ta emahlweni ka vanhu ni ku hi khomeleni ka manyala lama nga le ku endlekeni ni twa ni davuka ngopfu ku vhangeli ya hlazeka vhangeli yi nghena manyaleni vhangeli a va ya ha tshembiwi vhangeli vanhu se va vona vafundhisi va ri xilo xin'we vana va le kaya i'm here to tell you ku there are still pastors out there that are preaching the powerful gospel the first great a gospel that will take you out of your sins and introduce you to the kingdom of god leswi ni swi vulavula ni yimile hi boldness leswi ni swi kombelaka ka vanhu a hi sunguleni ku khongela hi khongerisa vafundhisi va lava welaka ka manyala walawo va ko vafundhisi va ku vo va wiki vhele nje vo rhandza ku pfula zipo mara ku na vafundhisi va ku va ve tshama va va powerful and ha swi tiva ku na loko hi swi twa swa ku swi endlekini swo karhi ku na lexi ngo endzeni xi ngo e mara mfundhisi wa mehe a hi yena vo n'wi hembela ku ri ku hikanene hi yena impela ku va ku nga ri yena ngopfu vatirhisiwa vafundhisi la handle that is why bandla na bandla ri boheka ku va na ti-intercessor ti-intercessor i vanhu lava khongelaka vusiku na nhlikani va khongelaka va khongerisa mfundhisi va khongelela mfundhisi va khongerisa bandla va khongerisa mimoya leyi taka yi ta ba bandla tsundzuka loko bandla ri sungula ri kula ku na mimoya ya kona leyi taka yi ta athaka ku bandla ri nga kuli it's a spirit of confusion la nga ta sungula ku hlevaniwa ndzeni ka mabandla ni ta evanhwini ni ku nyimpi leyi i nyimpi va ka hina yi lava ku lwiwa hi xikhongelo loko hi nga swi twisisi ku le i nyimpi hi ta hetelela hi huma ndzeni ka tikereke hi marito man'wanyana hi jika hi huma ndzeni ka tikereke hi tibyela leswaku hi fularhela mfundhisi a hi fularheli mfundhisi mfundhisi na ye a ngo va le tilweni hi fularhela xikwembu lexi xi nga tota mfundhisi ku va na chumayela vhangeli u nga fularheli i xikwembu xikwembu xa ha ta va pfuxa lava nga ta ta va ta fika va mi rhisitora nakambe swa ku mfundhisi i endle yini ndzeni ka bandla khongelani Xikwembu xi ta mi pfuna. A va ha ri koho vafundhisi va ku chumayela vhangeli ya ntiyiso. I nyimpi leyi hi nga langutana na yona. Xikwembu loko xi ku ku biwa vafundhisi, yingisa, loko ku biwa vafundhisi, vafundhisi ku ri vo va welaka manyalweni, vadyondzisi va rito. Ku hetiseka matsalwa loko Xikwembu xi te ni ta tisa ndlala. A ku nga ta va ndlala ya xinkwa na vuswa, ku ta va ndlala ya yini? Ya rito ra Xikwembu. Hi leswi nga lo ku endlekeni namuntlha. Tintombhi na majaha ti ta suka vuxeni ti ya vupela dyambu ti lavana na vhangeli a ti nga ha ta yi kuma. va ti swi ta twakala swa ku va va ri ku kumeke ivhangi munhu loyi a chumayela ka vhangeli ya ntiyiso eastern cape vanhu va fika kona va fika loko va fika eastern cape va ku a nga ha ri kona i sukile se i le free state free state loko va fika va kuma a nga ha ri kona va ta va se va kala vanhu va ku chumayela vhangeli hi nkarhi wolowo vhangeli va hi nkarhi wolowo vanhu lava chumayelaka vhangeli va ta va ta threatenisiwa kumbe va tshembisiwa ku dlayiwa hikokwalaho ka vhangeli mara lexi nga ta ku tshembisa xona Loko va va va tirhela Xikwembu hi ku tiyi, hi ku tiyisela na ku tshembeka hikanene, Xikwembu xi ta va sirhelela. A va nga ta dlayiwa hi nala, a va nga ta hamiwa hi xilo lexi xi nga ta ta xi ta heleka nala. Xikwembu xi ta va pfula matihlo va vona e mihlaselo ya ha ta yi nga se fika ka vona. I nyimpi leyi nga le ka yona. Buku ya Amos 8 vhesi 11 famba yo yi hlaya u yehla na yona u ta wu kuma ntiyiso wa kona ni twe ni khomiwa hi tingana loko ni twa ku ku na mfundhisi wun'wanyana a nga kumisa khwiri mhakhi na n'wana i mfundhisi minister of the word ni khomiwa hi tingana ni vona vafundhisi va famba tikhoti tikhoti ta manyala i minkarhi ya kona va lava swikhongelo hi nga hatli hi va hlulela hi va hanya hi nga hatli hi va hi va hi va avanyisa a hi yimeni hi khoma hi boha bandi rin'we hi va khongerisa xikwembu xi va twela vusiwana xi va rhestora nakambe va vuyela endleleni a swi le ka hina ku avanyisa kambe swi le ka xikwembu na swi twisisa swa vava ina ku nga va ku ri n'wana wa wehe loyi va nga n'wi va nga n'wi rape ku nga va ku ri n'wana wa wehe loyi va nga n'wi humesa endleleni ku nga va ku ri n'wana wa wehe loyi va nga n'wi hleva endzeni ka mabandla ku nga va ku ri n'wana wa wehe loyi ku nga endleka swo biha mfundhisi a nga endla swo biha ka yena u nga fularheli xikwembu mfundhisi a nga ri xikwembu o va muchumayeri muministara wa rito a hi khomi ku kwalani vana va le kaya loko hi ka nenenene u tshemba ku xikwembu xa hanya sungula ku khongela u khongerisa vafundhisi hi khongeleleni a hi va tintsumi ku na miringo misaveni especially loko hi sungula ku hi titwa onge hi na matimba hi sungula ku va na pride ivi hi humaka xikhongelo hi tshemba leswi hi nga na swona hi tshemba timali leti nga le bank hi tshemba timovha leti nga na tona hi tshemba tiyindlu hi tshemba evuhina hi nga kala hi nga hluli sathani i hi wisa loko xikwembu a xi vi na n'wehe xi mi hlayisa hi le nyimpini nyimpi leyi yi lava ku dlaya vhangeli mara wena loko wa ha ri kona yi nge he fi vhangeli wa ha ri kona loko wo sungula ku khongela namuntlha u khongerisa vafundhisi khongelela vabixop khongerisa itidikhon khongerisa varhangeri va mabandla na tikereke na ticathedral a hi ta hlula together as one xikwembu a xi mi endli kahle namuntlha mi twisisa ku ku na mimoya leyi nga khoma vafundhisi vafundhisi lava hi vulavulaka hi vona i vafundhisi lava nga tshama va pfurha van'wani va kume vhangeli va ponisiwa van'wanyani va kume mikateko hi va fundhisi lava nga chumayela vhangeli namuntlha leswi va nga wa return the favor hi ku va khongerisa u va kombela ka xikwembu hosi bring your restoration hosi bring your anointing xikwembu n'wi vuyiseli nakambe n'wi vuyiseli redirect them va wini na pfumela kambe swikhongelo swa wena swi nga va tlakusa nakambe hosi a yi mi endli kahle shalom god our peace hi swona kombela mi subscribe la ka channel leyi mi ta pfuna van'wanyana ku va va yi fikelela ha kreste yesu wa nazareta swi nga endleka hi ta fika tikweni ra ka n'we a ni tivi ku le kwini hi ta fika tikweni ra ka n'we xikwembu loko se swi rhandza u hi khongerisa hikanene hi ta fika hi tisa vhangeli leyi ya ntiyiso Hi tshinya lava nga wa, hi tlakusa lava nga wa, hi tshinya lava nga homboloka, hi vito ra matimba ra Yesu Kreste wa Nazareta. A hi yo lulama, kambe hi rhandza ku yingisa Hosi, hi tshama mukhongelweni. Hosi a yi vi na n'wina, yi mi hlayisa, mi hi veka swikhongelweni, mi hi fihla hansi ka ngati ya Yesu Kreste wa Nazareta. Amen.